Cadi Matthews a Holly Patterson, dwy steilydd brofiadol, y ddwy'n astudio ffasiwn yn y brifysgol, a'r ddwy â rhywbeth i brofi. Dros yr wythnosau nesaf bydd y ddwy yn mynd ben ben â'i gilydd i wisgo gwestai arbennig, wedi dewis gan y lle wrth gwrs, handbags y barod ferched! Ni wedi cyrraedd Womanby Street, fi 'di cael cyfarwyddiadau i ddod i Four Bars, Fi oed 'di clywed na bod yma o blaen, felly edrych ymlaen i weld beth yw'r her. Ni yma ar gyfer sialens dau. Wnes i ennill tro dwethaf, so dwi'n teimlo'n eitha hyderus. Golles i'r un dwetha, felly fi 'di siomi fawr, ond mlaen â ni ar yr un nesa, a edrych ymlaen i weld beth yw'r her. Fi'n tipyn bach yn sgêr o Cadi. Sai'n gwybod pam, ond fi'n credu mae rili eisiau ennill. Ond, c'mon on, Team Holly, ewch i mewn.
Ar gwestai wythnos hyn, cantores a steil digon quirky a unigryw, Heledd Watkins. Fi yw prif leisydd HMS Morris sydd yn band Cymraeg o Gaerdydd a Canonbwybryn. O neis.
Ti'r unig ferch yn y... Fi'r unig ferch, tri o ni. Ok. Dau frawd, Sam a Wil, a fi. A ti. A wedyn fel look y band fel arfer chi'n itha fel tebyg ne'? Achos enw y band yw HMS Morris fel arfer 'yf fi'n lico mynd am tymed bach o fel nautical vibes. Reit. M-hm.
'Yn ni myn' i ryddhau sengls a myn' i fod lawnsio ar y sengls. O cŵl!
Fi angen outfit. Ar gyfer yr achlysur. Gyfer yr achlysur.
Pa fath o siop ti fel arfer yn siopa 'ma? 'Yf fi byth yn prynu dillad pris llawn.

Yym patrwm arno fe ond ddim yn flodeuog. Dwi'n rili rili yn cyffroes am dan hyn ond fi'n meddwl fod hi'n edrych yn grêt yn barod so mae'n mynd i fod yn anodd i steilio hi ond pob lwc. A ma' nhw off! Cadi i Cardiff Fashion Quarter, sori dy gwiro di, a holi i Hobos am fargen. Fi'n offi hwn, mae'n deuddeg punt. Yym, ond fi ddim yn gwbo pa mor addas bydde fe i eiste lawr a a yym perfformio, wedodd hi o'dd hi yn lico pethe hir, ond maxis ddim mor addas. Cad i'n canolbwyntio ar y briff da! Felly dwi wedi ffeindio ffrog 'ma. Mae'n eitha chwechdege, ond doedd hi ddim yn rili eisiau chwechdege, fwy nawdege, ond dwi'n credu fod y lliw yn rili rili neis, ond dwi'n mynd i cadw edrych. Gallu gweld bod trend yn dechre digyd fan hyn, t'mo' fi'n gallu jyst stylo hi yn be' fi'n gwisgo. Jumper bach coch, siaced lledr, falle s- sgarff ffwr hyd yn oed. Ie, sai'n siŵr, caru. Oherwydd wedi dweud bod ti ddim yn hoffi pastelle, ond dwi'n credu os mae hi'n cael y ddarn cywir, fel hon, bydd hi'n agored iddi. Fi jyst chuck y lledr yma, ond fi'n meddwl bod yr llewys yn rili bert, ma' gyda ti'r criss crosses yma, fi jyst yn meddwl bod e'n rili ciwt. So, sa i'n gwybod beth i dewis, yr un coch neu'r un felyn? What do you think? Un coch. Mae'r siaced yn rhy ddrud, felly fi'n meddwl i fi adael hwnna. Ond mae'r crys yma dal yn opsiwn. Wnes i gwario 41 punt ond wnaeth y dyn caredig rhoi fe i fi am 40, so dwi'n cael deg punt nawr i cael rhyw fath o gemwaith. A dim holi yw'r unig un i gael bargen. Fi wedi siarad gyda'r merched, they've been lovely, mae wedi bod yn hael iawn, wedi dweud fi'n gallu cael e am 25, bargen fi'n meddwl. Nawr mae gen i 25 punt ar ôl. i ôl rhywbeth i'w osgoi dan y siaced a clustlyse ar ei ochr gemau. Fi'n meddwl mynd i Dorothy Perkins ar gyfer gemwaith, meddwl bod hwnna'n siawt da i fod yn onest. Fi wir eisiau ennill hwn, nes i golli'r llall. O, ti ddim dal i gwyno am golli'r sialens gynta, wyt ti? Dilyn y briff, ges i wisg fyswn i'n gwisgo pob dydd, a yn y pen draw oedd e'n deud bod ddim i wisgo'r blincin siaced, felly I was robbed, fi'n meddwl bod fi 'di cael cam. Wyt yn amlwg.
A Holly? Esgidia?
Neu mwclis? Yy, sai'n gwybod!
Fi ar y ffordd ar hyn o bryd i Topshop yn Debenhams. Fi'n gobeithio byddai'n gallu ffeindio rhywbeth fan'na. Iti ti gyda'r esgidiau?
Mae nhw ar sale, deg punt, felly winning. Ww!
Topshop Buy a New Look falle? Deg munud ar ôl. Ok, perffaith! Let's go then! Sai'n gallu ffeindio dim un fan 'na. Fi'n mynd i fynd i Topshop. O, beth am New Look? Ca'l deg munud i edrych mewn New Look? Yy, ti 'di nghofio rwbeth?
O.
Does gen i ddim arian ar ôl, so awkward! Gawn ni mynd 'da? Ar hyn o bryd, fi yn ruthro ac yn strathmas am outfit. Amser bryn, amser bryn, amser bryn. Ma' gen i
Bum munud ar ôl a ma' rai' fi ga'l sgert ne' trowsus. Pa faint yw 'i? Size ten? Dwi'n betsio fydd Daddy yn ôl cyn fi. Typical. Ond ma' hi'n rhedeg lot. Dwi ddim yn offi rhedeg, dyna pam fi'n ca'l car. Munud i fi fynd. Ma' rein yn... O sa- o sai'n mynd ti moyn?
Gyda jyst eiliade i fynd, mae Holly'n cyrraedd nôl, ond beth am Cadi? A dwi'n y cyntaf i gyrraedd 'na! O! Drws ag awyr! Probably not!
Dyna'r siopa mwya stressful fi erioed 'di cael. Mae amser ar ben a ma' raid fi fynd nôl a gwisgo'r manikin. Ond beth mae'r merched yn meddwl o wisgoedd i gilydd? Yn bersonol, byswn i ddim yn gwisgo ffrog lliw mwstard, ond pwy a ŵyr, ni'm yn gwybod. Yy, dwi'n rili hoffi fe, dwi wedi pigo lan ar gyfer y Gwen Steffani nineties. Dyna beth o'n i'n meddwl.
Ie, dwi'n gallu gweld hwnna. Jyst to cut the brief unwaith eto, ond weithia chi ddim yn ennill, so Na, na, dwi'n gallu gweld hwnna. Dwi'n hoffi'r jacket hefyd, dwi'n credu fydd hi'n hoffi hynna. Ond barn Heledd sy'n bwysig, a dyma hi i wneud y dewis mowr. Yy Mercher wedi dod nôl efo dau wisg sydd itha tebyg ond itha gwahanol ar yr un pryd. Yy nai ddechre dw'r un hyn. Ma'r gardigan yn cwl. Fi'n lico y streips ar hon achos thema HMS. Ddim yn siŵr o'r ffrog achos bod 'i tymed bach yn floaty, ddim yn gallu gwisgo slip-ons i chware gig. Nesa, ma'r jaced yn rili neis a fi'n wyndran Os dy lledr iawn yw e, dwi'n beido. Top, thema, anhygoel eto. Necklace yn neis, fi'n lico necklaces aur. Mae jeans yn dda achos bod nhw'n blaen a practical. A mae 'na fanylion eitha neis ar y jacket. Mae eitha eighties. Nawr, fi 'di 'neud y mhenderfyniad a fi'n credu oedd e'n benderfydiad eitha hawdd. Helo! Helo!
Ti'n iawn? Ti'n iawn? Diolch, ti 'di bod yn pendroni? Ydw, ydw, mae 'di bod yn anodd.

Mewn lawnsiad sengl yw'r wisg hon. Yay!
Woohoo! Teg, diolch yn fawr iawn! Sori!
Cat i'n ennill tro hyn, felly mae'n un fuddugoliaeth yr un. Hapus, Holly? O'n i'n meddwl fod yy Heledd yn cael rhyw fath o steil, ond wrth gwrs ma' hi wedi mynd am gwisg Cadi. O'n i wir yn drist bo fi 'di colli tro dwetha, felly tro yma o'n i ddim mor hyderus. Ond mae hefyd wedi gweld y goleuni. Dw i'n gallu deall o persbectif rhywun sydd ar llwyfan oherwydd y pedalau, ond o'n i wedi dewis rhywbeth gyda bach o heel i fel cadw'r pressure bant o'i traed os mae hi wedi bod yn perfformio trwy'r dydd.
Yn lwcus Hal, mae'r ffrog melyn 'na'n afiach.